namuntlha la vulavula hi dj happy kumbexani mhana vafana na xa makhombo vulavula hi ben mayengani refill giani stadium what else i think that's it yes yes

yeah i think hi swona ne yes okay so guys eh master ku kumele yini bit mangani i release list mara ngeza vulavula hi list ya bit mangani eh a vulavule ni hi mhana vafana ku na risimu n'wana ra ri nga ku trendeni no ka tiktok eh ve ri i mhana vafana

D_J slika ni tshame ni ni ni va na yena ka nkanelo wa ghingirikani D_J slika mina na yena hi tlhe hi endla risimu ve ri i makanyanisi mi ri mi ri chekela ka YouTube va fane va ri tekini va ri va ri hoxa ka ti-YouTube ta vona eya swi la na me ni ri teke ni ri ni ri hoxa hi nexe ka iTunes but anyway ni endle tinsimu na na na D_J slika hi yena a nga chaya mhani na vafana ne so ka risimu leriya mhani na vafana ri thyiwile. mara ve ri ku na xa makhombo xa makhombo ne yes xa makhombo okay xa makhombo and then ka nsimu leri ku na xa makhombo D_J Happy na D_J Slika ne so ku na maheveheve ya ku va yisa laha va le ku lweni va lwela risimu leriyani un'wana na un'wana risimu ra yena then mina ni ni chekacheka ti-sources ta mina ti ni byela ku no kahlekahle risimu leriya ve ri i risimu leri nga ra ra xa makhombo kahlekahle risimu leriyani D_J happy vo n'wi fichara se ni ti vutisa ku a swi vula ku loko ka risimu leri ra mina ni nga ri chaya na D_J slika i risimu ra mina na D_J slika ne but we featured Vuruvai kahlekahle la ku na mufana un'wana ni n'wi rivele i tirha swinene na na na slika ka risimu leriyani kona and then va se lava vambirhi Vuruvai na. ka ve ri mani xi ze lexiwani toy boy toy boy na vurhova va nga va nga jika va ku ha makanyelisi ya vona swa humelela swa ku loko i ficheriwe ka risimu vanhu va ku i risimu ra wena na because that's what am hearing from the credible sources credible sources maybe a hi fanele hi va foyineli kunene va hi byela but anyway ya mara timhaka hi teto ku ve ri risimu leriyani va nga ku ri lweleni i risimu ra xa makhombo um DJ Happy vo lo va fichara so ntiyiso wa kona a hi wu tivi ku hi wini which one is the truth ko ka ni munhu un'wana na un'wana u ti vulavulela swi ri ni vone swi tsari kun'wana swi ku hayi DJ Happy u twa ndlala a hi risimu ra yena i risimu ra Xavakhombo leriya because loko mo mo cheka ti-lyrics leti a ti yimbeleriwaka laha ti yimbelela hi hi Xamakhombo ni wo ni lwisa mhana vafana. No loko mo cheka mayimbelelelo ya risimu leriwani ku yimbelela xa makhombo ti-lyrics letiya hinkwato laha ku nge va va mhana vafana wo ni landza mabyaleni yini yini yini yini wo landza ka ka ka mashudu ku yimbelela xa makhombo then munhu la baku xiphato la i i happy that's what am hearing. and mina a ni hlekete ku loko ni rito ro sungula ku xa makhombo yena baku xiphato then happy hi yena a yimbelelaka mara I'm hearing ku ri actually no DJ happy i ba xiphato and then xa makhombo yena a yimbelela ku simiria um a ni swi tivi ku ntiyiso wa kona hi wini n'wina mi swi tiva ku ma hi byela la mi mi hi kanela a hi kaneleni hansi mi byela ku kahle risimu lera onha hi mani mara leswi ndzi twisaka swona swi ti komba nga ri risimu ra ra xa makhombo a nga ri chaya le ka slika ti-instrument ku chaya D_J slika so hi leswi ni swi twaku ve loko mo mo ri yingisela ra fambelana na na music lowu chayaku hi D_J slika a beat liya yi kahle ngopfu man beat liya kahlekahle beat liya a yi ba ngopfu hi D_J mfundhisi liya. le loko especially loko a kha tirha na salani the producer beat yo fana na liya twanyana like that tempo i beat ya xikereke kahle kahle lava va nga va nga cina swidonkani lomu tikerekeni va ta mi byela ku beat liya i beat ya xikereke ende beat liya loko ni twa ro sungula sungula khale a yi famba ngopfu hi ve ri maxinisa xa xi tirha na muxadzi ve ri mhani a xi nga ba ku tirha xisuti ya ma xi tiva ni xi rivele xisa lexiya ya ni xi rivele xisa lexiya xisa xa beat liya hi liya a yi famba hi xona ngopfu then yi tlhe yi revive-wa sweswiwa hi D_J Salani loko a endla na D_J Mfundisi tinghoma to tala ngopfu va famba hi beat leyo taniya ende beat liya yi saseke ngopfu man it's it's a revival kind of a beat if you been in in a conference ka se a tikerekeni wa yi wa yi twa beat liya i beat ya ku hi nga cinca na xidongani hi yona you know ba xidongani laha. okay a hi humeni ka xa makhombo na mhana vafana na DJ Happy na Slicker politics ta kona tele va ta hi byela laha hansi va swi twa ku simu ra mani mara hina a yi believe nchumu hi twa leswi hi swi twaka na n'wi mi ta hi byela leswi mi nga ta hi byela swona okay so eh, and then mi swi vone ku humele yini a Ben Mayengani xi humese list ya ti-supporting acts ka Refill Gianni Stadium Refill Gianni Stadium i makwenu wa fill up Giyani stadium leyi nga tshama yi humelela Giyani hi tshame hi ya tsutsuma kona hi famba hi ya le ya Giyani hi fika hi tiphina swinene ka fill up Giyani stadium so ve ri i refill this year leyi humelelaka hi September a ni rivele date ya kona mara swa sa somewhere somewhere around that around that time and then ku humesiwe ti-list to tala ni vone ku humesiwe va. Beri van'wana vone xongi rhangani munhu wa munhu and then ku vekiwa na D_J happy la va tlhela va tsala ku mhana vafana so a ni swi tivi ku ku humelela yini va perform-a risimu ra vanhu hayi a rezi okay maybe ra vona phe hina a hi swi tivi la ne then ni vone va vekela na Mister Bow kusuka Musambiki ni vona va vekele na.

then he withdrew his uh, participation we hope this year i ta va a ri kona in full force hi la ku twa vovo hi la ku twa vovo prince rangani you know na ndluzi ri fikile you know hi la ku twa tinghoma letiya and then ku na vanhu vo fana na vomani ni vone va mac trevor and then ku na vomani guys i va mani ku ku na sikiza boys uh, who else mm, na domsani baloyi tseputsepu ya ni vonile tseputsepu yi kona lani yeah so far the only woman i've seen is um shongi rangan of course and then of course kuna joe shirman there And then who else a ni ha tiva n'wana lava ni nga va vona ka ti-poster mi ta mi byela laha hansi lava n'wini va va vona because maybe va ha ta humesa ti-list hi ku ya no ya va hi byela ku i va mani ti-supporting act but the biggest one it was master k g yo big surprise there you know

just ku va ri tlangiwa ematikweni ma le handle na na ku va yena a ya perform-a ematikweni ma le ma le handle probably swi generate mali yo tala ngopfu loko ni swi ni swi contrast-a na kumbexani ni swi ni swi pfanganyisa kumbe ni swi hlanganisa na Mhani na Vafana a ni voni ni nga swi tivi ku a ni Jerusalema yi endle mali yo tala ha swi tiva sweswo a kha a famba na Nomcebo la. and then mali ya vafana a hi swi tivi ku yi nga endle mali yo tala ngopfu na ku ze swi qualify-a ku vanhu lava va ze va lwela xinsin'wani xexiyani vanhu va nga ze va lwela linsin'wani leliya wa tiva ku a hi swi tivi ku mhana va fana yi nga va endle mali yo tala ngopfu na kumbexani mhaka ku vanhu va pfala ku bukiwa i mean come on if you made a good song if you've been featured in a song i know ku ri wa swi kota ku i i ri performa risimu especially performa vhesi ya wena hi ku ya hi hi bandi ra wena leri ri performaka you can actually cut that part ya wena laha yimbelelaka kona i performa that part that's what most people do loko va va va va tirhisa tinsimu leti va nga feature ka tona they do uh, use those songs to perform so i i nandzi ku va i performa risimu leriyani as long as um

a va tali ku perform-a na tilayini ta vanhu va tala ku perform-a ngopfu laha va nga yimbelela kona so depending on how long your verses you can actually use a song or you can just use that as an intro you know in your uh, extended performance maybe va ku nyike five minutes or fifteen minutes that's what happens ah, i know i digress most of the time but but i ku tilisi leti nga huma ta beni va nga hi teto mi ma ti tiva hayi ku a mi ti tivi no lava ku hi vulavula tona n'wina mi twi nga ri i mani big surprise there mina for me is master k g um then i va mani lava mi twaka nga ri va va va va nga nghena mina a ni ta tsakela ku vona j john risimu ra j john ri trende ngopfu And then loko ni languta ka vanhu va xisati I, I would also like to see Dr. Sophie. She did very well last year. Maybe hi mhaka ya history. yeah, tinsimu ta ta Dr. Sophie ta tsakisa. Uh, I'd like to see her, especially if she performs with DJ Mfundisi. I, I'd like to see those guys, the guys there.

swi fika swo swi ku Mister Post a n'wi lava swi hoxa Mister Post ka refill Giyani Stadium ivi mina be ni fika ni xera post leyi I think yi nga va yi na vo ma fifteen shares and mina I was just joking I was just making fun of the whole thing because I just thought it was funny to see someone who edited that picture a hoxa Mister Post I think picture leyi editiwini a ku ri leya ya ya Mister Bow

because we know the rivalry leyi nga kona musically ka benny na, na mr post right now yi kona and then they beef each other and we all know it would be nice to, to, to, to see mr post there you know it would be interesting actually na ku vona oh, yo it would be massive if mr post can be featured maybe Benny xi nga hi tshika hi hlalahlala laha a xi fika xi throw xi hoxa Mister Post as a last dice you know xi n'wi hoxa loko Mister Post Riffield Gary Stadium ya ti nga vuya straight yi ti nga vuya ngopfu ya says not because um, no no rhandza ngopfu Mister Post no twa ni nga tsaka ngopfu because in the eyes of everybody ku na mhaka leyi ya ku me suppose i lwa na Benny Mayengani it will be interesting for for Benny to swallow everything whatever happening ku ri let's have me suppose if we are doing business for a business a decision kind of a situation mi vitana Mister Post ku a ta ta perform-a as a business decision not ku ri hi lava ku ringeta ku endla vunghana and all those things you know

no ni nga tshembi ku swi ta humelela because um, uh, i don't think uh, vanhu vo tala va n'wi rhandza mr post vanhu lava favor benny and then ku na that fear ya ku loko mr post o ta um swi endla ku va na two camps you know ku va na camp ya mr post na camp ya benny then ti fika ti overpowerana lani some even talk about madzolonga ku nga humelela madzolonga because some people take these things very serious van'wani va swi tekela ngopfu nhlokweni swo swa music ku ri keni ku huhwiwa and then van'wani va nga gina va lwini maybe ku nga chawa sweswo mara hi ku ya hi mina a ni ta tsakela ku vona Mister Boss a ri kona ka refill I will be so happy yo I will be so happy to see Mister Boss there . yeah it would be a very big marketing strategy to have mr post there maybe even to throw his picture there me withdraw okay guys because look at me joy the like and kadelo gingirkani le gere mina ni khani eka sidorson case loko mi joinile eh mi nga rivali ku na n'wina ku wa hina u tisoka n'wina hi vusekete bya r funerals r funerals va kona va mi tisela vukorhokeri lebyinene bya xiyimo xa le henhla loko mi ta mi la ku lahleriwa vanhu lava mi siyeke eh ma joyina hi 250 ntsena mi nghenisa vanhu vo ringana khume ntsena mi hakela n'hweti na n'hweti ku ri loko ko tsha ku humile swin'wana va mi pfuna va mi hatlisela hi nkarhi lowu mi nga ngeteli nchumu va lahla hi ti-casket to durha famba hi timovha to durha a ri funerals va ri kona